Eh ṋamusi ndo dzula hafha na vho sankambe vhane vha vha mulidzi kha ndi tori muimbi nga maanḓa maanḓa a ḓivheaho wa muzika wa tshivenḓa kana muzika wa sialala. Vho sankambe ndi kho ḓo fara navho nyambedzano ri pfhe uri na lwendo lwe vha lu tshimbila kha kha muzika uyu u swika kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi lufhio. Ndaa vho sankambe. Ndaa.
Nṋe nga dzina ndi pfi Rudzani Makuya ndi muvenḓa ndi muthu we nda bebelwa mubvumoni nda hulela mubvumoni fhedzi zwa zwino ndi wanala kha shango ḽa Tshifudi sa ṅwana wa mutukana ndo hula ndi tshi tamba bola Ngauri bola ya yovha i yone mpho yanga ine nda vha na vhuṱanzi uri mudzimu vha vho mpha yone havhala vhe ra tamba roṱhe bola vha a zwiḓivha ndo vha nda ri ṋewa na dzina ḽo pfhi disco ḽa bola zwi amba zwori ndo vha ndi tshi i kona ndo ḓi hula ndi tshi ḓi ita zwezwi zwine vhaṅwe vhatukana vha ita zwone zwo lisa dzimbudzi na dzi kholomo

Tshikolo ndo ḓi lingedza vho sa vhaṅwe vho zwo ḓi to bala ndo dzhena nda swika kha form three zwa zwino zwa zwino ndi ḓivhi zwori ipfhi grade mini shavho kha na zwino
ungari ndi grade ten grade ten ndo dzhena nda swika hanefho phuraimari ndo dzhena ḓuhuledza primary mm. school mm. eh, secondary nda ya hurivhuri nda riheni secondary school mm. nda dovha hafhu nda ya lukalo mpfumedzeni secondary school mm. eh, nda dovha hafhu nda ya tshiṱereke muyu wa thomba eh. Eh. zwino vho ri vha tshi fhedza afho khamusi ha vha na mafhungo o shambila vha shambilela ngeno tshikhuwana Ee ndo ri ndi tshi fhedza hanefho ngo vhona uri hai zwa tshikolo zwo kunda nda ri ndi khwine ndi tevhele vhaṅwe vha vhaṱhannga vhane vho ya zwikhuwani mm. eh, nga ngoho nda swika nda ḓi ḓa nda ṱoḓa mushumo sa vhaṅwe nda wana mm. eh. zwino aya mafhungo o imba vha to ṱangaṱangana hani naho nga ngeno vha tshi khou shuma
Mafhungo a u imba ho vha hu na tshigwada tshe tsha vha tshi tshi pfhi zwi na phungo tshi tshi imba muzika wa traditional wa Tshivenḓa. Vho ḓo ri kha nṋe vho wana deal ya u rekhoda kha khamphani zwino vha khou ṱahela nga muthu wa dzi backing zwino vha kho vhona ungari nṋe ndi nga ṱavhanya nda fara ngauri ndo hulela muṱani wa kereke ende ro vha ri tshi imba. Zwa mbo ḓi thoma hanefho nṋe nda tenda ngoho u bva hanefho ra mbo ḓi ya ra rikhoda L_P yashu yo thoma ye ya vha i tshi pfhi Nyamiwapo Bengo ye ya phurodzhusiwa nga Pat Leo ye ra rikhoda kha khamphani i no pfhi Eric Frisk zwo mbo ḓi thoma hanefho.
Zwino, u swika na zwino, vhone ndi khou vhona vha tshee vho omelela kha hoyu muzika. Ndi mini tshi no ita uri vha tou omelela nga u tou ralo muzika uyu wa traditional wa Tshivenḓa? Nṋe muzika wa traditional wa Tshivenḓa, ndo u funa u bva ndi kale ri tshi kha ḓi thetshelesa Radio Venḓa. Ndo funa muzika wa vho Alfios Mashanu na Ramavhea nda funa muzika wa munna wa vhaṋe vho Eric Mukhese nda funa muzika wa mufumakadzi vho Irene Mawela na vhaṅwe vhanzhi ndi songo vha ambaho mizika yavho ndo vha ndi tshi i funa zwa mbo ḓi ita uri muzika wa tshivenḓa ndi pfhe ndi tshi u takalela nda wana zwo nthusa badi musi ndo dzhoina zwi na phungo ngori na tshone tsho vha tshigwada tshine tsha khou ita muzika wa traditional wa tshivenḓa
ndi khou pfa hezwi vha tshi khou amba vha tshi ri muzika wa traditional wa tshivenḓa kha vha ḓo ri fha phambano vhukati ha muzika wa traditional kana na muzika wa tshivenḓa um zwavhuḓi vhuḓi uri ndi vhe ndi ri muzika wa traditional wa tshivenḓa Ndi khou tou ambiswa nga nṱhani ha uri hano maḓuvha arali vha sedza muthu arali a nga lidza muzika wawe a imba nga Tshivenḓa u mbo ḓi ri ndi Tshivenḓa music. Zwino uri nṋe ndi ri traditional ya Tshivenḓa ri khou itela uri zwi kone u vha na phambano uri hu na muzika hoyu muzika une wa pfhi tshivenḓa ndi wone hoyu wa traditional zwino nga nṱhani ha uri vhathu vha khou rinesa madzina mizika i no nga vho kwaito ara vho imba nga tshivenḓa kana jazz vho imba nga tshivenḓa kana muthu a imba tshingondo a imba nga tshivenḓa kana muthu a imba reggae a imba nga tshivenḓa zwa vho vhidzwa upfhi ndi tshivenḓa music zwino zwi sia zwi tshi ri kanganyisa zwino ndi ngazwo nṋe ndi tshi mbo ḓi tori tshivenḓa traditional music uri zwi vhe na phambano mm. ee zwino ita uri hu vhe na phambano ndi mini ndi ndi u vha na na lende nga ngomu kana ndi mini kana ndi luambo lu no shumisiwa a a si luambo a si u vha na lende nga ngomu ni ndi uri zwi zwilidzo mungo Mm. wone une wa traditional wa mungo wa tshivenḓa wone une

Ndo, ndi khou nyaga uri ri vhuyelele kha haya mafhungo avho a u vhuya a u imba muzika wa Tshivenḓa wa mvelele ya Tshivenḓa, ri tou ralo. Vhone uyu muzika vha lidza kana vha tou imba? Arali vha tshi imba, hu na zwiṅwe zwilidzo zwine vha kona u zwi lidza naa? Hu si na, mu, mu, a no vha ṅwalela ndi nnyi? Mubveledzi wavho ndi nnyi? Ngo ralo, ngo ralo. Nṋe zwavhuḓi vhuḓi zwa zwilidzo thu to zwi kona ni tshine nda to tshi konesa ndi u imba ndi tshi to leader nyimbo ndi to ḓi sikela nṋe muṋe wazwo. Ri tshi ḓa kho lidza ndo no lidzeliwa nga vhathu vhanzhi vho fhambananaho nga maanḓa vhane vha si vhe vhavenḓa na vhane vha vha vhavenḓa. Eh khamusi ndi tshi to fha sa tsumbo muthu ono nga Julius Mudau ndo ndidzela tshifhinga tshinzhi eh Mutendasi o ndidzela tshifhinga tshinzhi eh fhedzi zwa zwino u bva nga twendi ten ndo ṱangana na Ishi ndi tshi ṱangana na Ishi ra dzula fhasi ra amba Ishi ndi muthu ane a wanala Tshaulu Mutshetshe hangeini hezwi ri tshi dzula fhasi ra amba. ra anḓana zwa uri u ḓo vha ene no ḓo ntambela dzi instrument u ḓo vha ene ono ḓo producer mm. ee ndi ri na zwino ndi tshi khou amba ngorali kha heyi cd yanga ntswa ine ya pfhi senenga ndi ene muproduce mm. ndi ene ono kho ntambela zwilidzo nṋe ndi ḓi to zwi lingedza nyana keyboard fhedzi kho sika nyimbo thi na vhuthada ee vha vhona hu na hu na vhumatshelo kha u muzika wa tshivenḓa wa traditional wa tshivenḓa
zwi zwi zwi zwi a kana kanisa nyana ngauri arali vha nga zwi sedza khamusi zwine ndi tshi khou amba ahuna muimbi ane khamusi u na miṅwaha ya fhasi ya 25 ane nṋe nda nga musumba nda ri khoyu u khou imba muzika wa traditional wa tshivenḓa zwine zwa khou amba zwo ri hu si kale um muzika wa traditional wa tshivenḓa u ḓo vha u si tsheho hu ḓo vha ho to sala hezwi zwine vhathu vha khou ri ndi tshivenḓa muzika ndi tshivenḓa muzika ngori na hanevha vhaswa zwa zwine zwine vha khou ita zwone um vha khou ita zwezwi zwo ri vha lidze zwe zwine vha khou lidza zwone vha zwimba nga tshivenḓa vha ri zwi wela kha tshivenḓa music mm. zwino ndi sokou vhona u nga ri muzika u ḓo u ḓo ngalangala u ḓo ḓi tou sala u tshi khou pfhiwa yeneyi ine ra lidza Ene hanevha vhaṅwe vha dzibende vhe vha lidza kale. Zwino ri ita mini, Vho Sankambe, uri muzika uyu u songo fa u songo ṱhoṱhela?
Uri muzika u songo fa u songo ṱhoṱhela,
ndi vhona u nga ri hafha fhethu hu khou funa u dzuliwa fhasi ha wanala vhaḓivhi vha vhukuma kuma kuma kuma vhane vha nga kona u ri fhambanyisela eh, muzika wa tshivenḓa na musi muthu o to imba muzika muṅwe a shumisa luambo lwa tshivenḓa eh ndi vhona ungari ndi zwone zwine zwa nga ri thusa hezwo ngauri muthu u ḓo zwi ḓivha uri "Hai, nṋe ndi khou imba kwaito fhedzi ndi khou tou imba nga tshivenḓa zwi amba zwori muzika wanga ndi u vhidza uri ndi kwaito nṋe ndi khou imba hip hop zwi amba ndi khou tou imba nga tshivenḓa zwi amba zwori muzika wanga ndi ḓo u vhidzwa upfhi hip hop ndi zwone zwithu zwine zwa nga ri sia Eh, ri tshi nga kona kha musi uri hoyu muzika wa, wa, wa traditional wa tshivenḓa u, u, u songo ngalangala zwa sa ralo u ḓo ngalangala ha vho ḓi sokou sala zwine zwo sokou uri muthu u khou imba a imba nga tshivenḓa ndi tshi ndi wone tshivenḓa muziki zwa fhelela zwo tou ralo ngauri vho, vho u swika zwino vho sankambe vho no ḓiimisa vho bva kha zwina phungo vho no vha na um dzi lp kana dzi cd kana dzi dvd ngana
Nṋe ndo bva kha zwi na phungo nga 1999 nda mbo ḓi thoma sankambe u bva hanefho ndo mbo ḓi rekhoda CD yanga yo thoma ine ya pfhi sialala ndi tshi khou amba zwino nga 2015 heyi ndi CD ya vhutheni heyi ine ya pfhi senenga ee.
Ah, zwi amba uri vha khou shuma vhasankambe zwino tshiṅwe tshine nda pfa vhathu vha tshi lila ngatsho kha sia ḽa muzika ndi u tswiwa ha muzika u kopiwa ha muzika vha wana u tshi vho rengisiwa um vhathu vho u um vho ita dzi C_D vhone vhaṋe vho ḓi itela a vha vhoni tshi tshiṅwe tsha zwine zwa nga vha zwi khou vhanga uri vha vha vhaimbi vhashu vha songo bvela phanḓa nahone arali zwi zwone hu fanela u itiwa mini.
A hu na ngoho i no fhira heneyo ngori u bva tshe ha thoma u itiwa hezwi zwo kopiwa mizika yeneyi ine ya wanala nga vho ten randa hu na dzikhamphani dza madzina dzine nda nga si tou dzi amba dzo dzo waho dze dza vha dzi na vhaimbi vhanzhi nga iṅwe nḓila na vhashumi dzo vha dzi navho. Zwi amba zwori vhashumi vho fhelelwa nga mushumo nga nṱhani ha ha u kopiwa ha muzika um zwino ndi tshiṅwe tshilonda tshine sa muimbi muṅwe na muṅwe ri pfha zwi tshi ri vhavha zwi tshi ri vhaisa uri hu na vhaṅwe vhathu vhane vha khou u pfuma nga maanḓa a vhaṅwe vhone vha songo bva bikoni lune. Arali zwa vha zwi tshi konadzea, muvhuso wa lwa nazwo nga nungo dzoṱhe. Ndi uri muvhuso u vha wo fanela u tshi lwa nazwo nga nḓila ya uri i fanaho na musi vha tshi khou ri muthu o tswa tshithu tsha muthu u a fariwa. Zwino na zwezwo zwa muzika arali muthu o wanala a tshi khou rengisa muzika ya muṅwe muthu yo tou kopiwaho, o vha o fanela a tshi fariwa, a ya dzhele, a gwevhiwa. Ndi zwone zwithu zwe zwa zwi tshi nga ita uri mizika i fhele zwa zwino vhathu vha khou sokou ḓi rengisela free a huna tshine vha itiwa tshone ndi uri khavho ndi ḽa maladze ngeno vhane vha mizika hu si na tshine vha wana. Vhaṋe vha mizika vha vha vho fhedzedza nungo dzavho vha vha vho fhedzedza tshelede ndi uri zwi tshaka tshaka zwinzhi zwinzhi lune u fhela hezwo zwithu ndi mulayo fhedzi. une wa nga vha hone ndi si khou tenda zwo ri zwi nga fhela. DVD key ntswa ya Senenga yo bva, vha nga ri mini?
DVD yo bva key ya Senenga, u ya nga nṋe ndi khou vhona yo khwinisea badi kha mbili dzo pfukaho lune ndi humbela vhathu ngeyo nnḓa uri vhathu ngoho ngoho ngoho ngoho ngoho ri sapoteni. Kana u renga cd dzi songo to kopiwaho u itela uri na nṋe ndi vhe na na maanḓa ndi cd ine ya sedzea na na ndi uri na muzika wone u ne une wavha nga ngomu u na u na ndayo na maipfhi a u khuthadza ndi soko tenda uri. na vhathu vhe vha vha ṱhamusi vha sa tou ntevhelela ngo tou ralo kha muzika wanga arali vha nga i vhona kana vha thetshelesa cd vha nga ḓi thoma u tshintsha muhumbulo. Vho Sankambe ndi khou pfha mafhungo a vhuḓi vhukuma haya na u takadza a takadza zwino kha vha ḓo mbudza vhone vha to vha kha sia ḽa muzika fhedzi kana vha a shuma? Nṋe ndi a shuma. hezwi zwa muzika i zwi tou vha part time job um nṋe ndi shuma sa caretaker kha kereke i no pfhi st james presbyterian church ine ya wanala bedford view okay um ndi ine nda ita uri tshifhaṱo tsha kereke tshi vhonale Tshi tshavhuḓi. Hezwi vhathu vha tshi ḓa kerekeni vha wane ho kuna na vhafhiri vha gondo vha vhone uri hai afha muḓini hu na muthu afha. Ee ḽiṅwe ḓuvha khamusi zwi nga ḓi ita uri nga ḓuvha ḽa vhufhelo mudzimu a mpfhele vhuṱungu a ri hai iwe wa tshi khou nakisa kerekeni u songo ya heleni ḓangela
zwi ḓo ya nga kha mishumo yawe no ḽi khou pfala vha na tshifhinga tshingafhani vha tshi khou shuma hanefha Ee ndi na tshifhinga tshilapfhu mani zwi a miṅwaha ya swika 20. Ee. Ee. Okay.
Zwino kha vha ḓo mbudza musi tshi ḓa kha u sika dzi nyimbo ndi ḓi pfa vhathu vhanzhi vhaṅwe vha tori hee ndi to ḽora ndo eḓela nda vuwa nda mbo ḓi ṅwala luimbo vhaṅwe vha ri hei ndi soko to sedza zwine vhathu vha kho tshilisa zwone nda mbo ḓi ṅwala luimbo vhone vha to itisa hani. Nṋe ndi a ḓi pfa vhathu vha tshi amba ngo ralo nazwo ḽora zwo ḽora nṋe a thi shumi ngazwo hai nṋe ndi tshi sika luimbo um ndi to vhona zwithu zwine nda khou vhona zwone zwine zwa khou itea hanefha shangoni um ndi zwone zwine nda sika ngazwo nyimbo dzanga um arali ndo vhonavho zwine zwa khou khakhea mm. ndi ḓo ḓi amba zwo ngo ngo to ralo ndo a vhona vho zwavhuḓi ndi ḓo khoḓa mm. arali vho nda ṱangana vhona zwi si zwavhuḓi ndi ḓo ḓi imba ngazwo nda ṱangana na zwavhuḓi um ndi a dovha nda imba ngazwo um ngauri arali wa imba nga zwithu zwine vhathu a vha zwi vhoni hafha shangoni um Ndi fhulufhela zwa uri muzika wawe u ḓovha u si na vhuyo na ndayo u ḓovha u si na ndayo zwino zwezwi zwithu zwi tshi kha ḓi bvelela zwavhuḓi na zwi si zwavhuḓi zwi amba zwori na u sika nyimbo a hu nga ḓo guma
ngori tshiṅwe tshifhinga u lora wa wa guma u lora kha vha ḓo mbudza muzika wavho vhone vha tshi u sika kana kha ndi ri mudzika wavho nga u angaredza vho livhiswa kha vhaaluwa kana kha vhathu vhaṱuku kana kha vhaaluwa na vhathu vhaṱuku vhaswa? Nṋe mudzika wanga zwavhuḓi vhuḓi ndi nga si tori ndi u livhisa kha nnyi kana kha murole ufhio zwi bva kha luimbo lwone lune dziṅwe nyimbo. Dzi vha dzo livha kha vhana vhaṱuku dziṅwe kha thangana ya murole dziṅwe kha vhathu vhahulwane um zwi to ya ngori luimbo lwo lufhio ndi kho ṱoḓa uri ndi ambe nga ha mini kha lwolwo luimbo ee eh, thi tu to vha na ono ndi ri thi ngo to ḓi vhudza uri nṋe ndi khou itela um muzika eh, murole wo imaho ngo rali mm. hai ndi wa muthu muṅwe na muṅwe ndi ngazwo u tshi kona u thetshelesea nga vhaṱuku na vhahulwane na musi vha fhethu vhuthihi na musi vha tshi vhona kha dvd vha a zwi ṱoḓi na zwi ri hu pfhi eh, kha u thome i rwe i ri ya ṱahe vhaṅwe vha ṱuwe mm. hai vhathu vha vhona nga khathihi
uyu muzika wavho Ndo pfa vha tshi khou amba vhathu vhanzhi vhe vha vha thusa ngo ralo ngo ralo. Vha nga ri mini kha avho vhathu?
Vhathu vho nthusaho ndi pfa ndi tshi vha livhuwa nga maanḓa. Ndi uri vho ita zwithu zwihulwane nga maanḓa ngauri kharali hu si vhone. eh, ndo vha ndi ḓo vha ndi siho hafho hune nda vha hone samusi khamusi vho ḓi zwi pfa hafha mathomo ndi tshi ri a thi koni u lidza zwilidzo so ndi khou vha livhuwa vhathu vhoṱhe vhe nda shuma navho to bva tshe sankambe ya vha hone u swikela ṋamusi um nga maanḓa maanḓa ndi khou dovha hafhu nda livhuwa ha vha vhe nda shumisana navho musi ndi tshi khou ita heyi d v d ya senenga uri a vha ntshileli um mudzimu a vhe navho na matshelo hu songo tou vha nṋe ndi ndoṱhe muthu muṅwe na muṅwe ane a ṱoḓa thuso arali vha tshi kona u mu thusa vha mu thuse fhedzi nṋe ndi khou ri hai no vho nthusa ndi khou vha livhuwa ndi ḓi tou vha vho ri a thina tshanga arali nda nda na tshanga hai dzimbilu dza ḓo tou takala vha ḓi tou khana sa ṋamana yo fura mukhaha fhedzi ndi a tenda uri hai ro shuma zwavhuḓi nga maanḓa ndi khou livhuwesa ndaa.